Үтүө күнүнэн убаастыбыллаах көрөөччүлэр уонна ыалдьыттар. Бары билэрги курдук тыһынча тоғыз жүз тоғуон сыллаахха балаҕан ыйын сүрбэһэттүс күнүгэр Саха сирэ суверенитеты ылыммыта. Онтон бу ый сүрбэ тохсус күнэ иитээччи күнүнэн биллэриллибитэ. Бу бэлиэ күннэргэ даҕатан, үтүө үгүскү кубулуйбут туругур интеллектуальнай күрэхпитин саҕалыыргытын көҥүллээн. бүгүҥҥү биэриибитигэр биһиэхэ ырдьыттыы кэлэн олороллор Чоропчи нэһилиэгин уһуйааннарын сүүмэрдэммит хамаанда, хамаандалара. Ол курдук күндү көрөөччүлэр маҥнайгы хамаанданы кытта билсиһиэххэ. Үтүө күнүнэн, мин аатым Виктория, Улукка детсадтан кэллибит, командабыт аата Мичаар. Ким бэлэмнээх ол кыайдын. Аха, наачывай иккис команда. Үтүө күнүнэн күрөхпүт кыттааччылара биһиги березка уһуйаан педагогтара буолабыт. Ким күүстээх, бэлэмнээх ол кыайдын диибит.

Саха сирин гербэтигэр туох ойууламытай? Быһаарыҥ. Айтах ки. Микрофоҥҥа хаҥара. Сахабыт сирин гербэтигэр били хайаттан тас хайаттан тас хайаҕа оруллубут урууна дьэн болар булайди ол онтон ылылыбыт аттаах киһи былаахтаах аха онтон эссе туох парый өрүс уонна үөһэ өттүгэр сэттэ Саха сирин төрүт олохтоохторун бэлиэтэ бар. Сэтте да? Оһуор бар дии маннык өттүгэр. Ромбик курдук. Эппекер эрэллээхпин. Эрэллээхпин.

Кимнээх, тохтооҥ. Саха сирин гимнэ кимнээх суруйбуттарай? Ханна хамаанданый? Бу да? Аха, бастыы хамаанда Миша. Вчера Саха сирин гимнын Михаил Тимофеев уонна Савва Тарасов суруйбуттара. Переводун Владимир Федоров, музыкатын Кирилл Герасимов оҥорбуттара. Самый сөп. Так, төрдүс вопрос. Эдуард Карлович Пекарскай тылдьытын тохтоо. Эдуард Карлович Пекарскай тылдьытын бастакы тахсыыта. Аха, тылдьытын бастакы тахсыыта ча, бастакы хаман демишар. Ким эппеттери? Эһиги сыыстаххытына иккис хаманда эппеттен сөп. Бес сөкүндэ беребин. bir iki үс тыйынча тоҕус сүүс үрбэк кисыллаахха самый сыха так иккис команда пекин эдуард пекарская якуты диэн буолади тылжытын бастыгы тахсыта хас сыллаахха тахсыбытай Лидия Михайловна, чэ, биһи бу сүбэбитинэн тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир диибит. Самый сыха. Басты бастыгы хаманда ха бэлимнедин бес өкүндө беребин бир, эки, үс, түөт, түөрдү уон сөкүйде,

bir iki үс Дьэ, биһиги эппиппит, э, конечно, ыраҕаттыбыт. Тыһынчы тоҕус сүүс тоҕуон түөрт диибит. Самый сыһа. Сөп. Эдуард Карлович Пекарскай тылдьын бастыгы тахсыыта тыһынча аҕыс сүүс тоҕуон тоҕус сыллаахха булбут.

Биир, икки, Семен Андреевич Новгородов. самый сыһа. Иккис хамаанда. Сахалартан бастыгы учуонай степені көмүскээбит тыл үөрэхтээҕэ. Тыл үөрэхтээҕэ. Жараккис команда. Бір, екі, үс түөрт биэсчэ эһиитиҥэрэ биир икки Ойунскай да. Саамай сөп. Аха. Алтыс бопороско барабыт. Дьокуускай куорат төрүттэммит сыла. Тар бастыы хаманда, мичаар хаманда. Тыһыынча алты жүз отут икки сыллаахха. Саамай сөп. Салгыы барабыт. Саха СССР хаһан төрүттэммитэй? Ханна хамандамый? Мишер. Саха СССР хаһан төрүттэммитэй? Эһэме бэлэмнэн олоруҥ, билиҥи сыыстахтарына. Тыһыынча тоҕус жүз тоҕуһун икки сыллаах этэ да? Хүрбэ һэттис апрель. Саамай сөп. Так, ахсыс вопрос. Саха Республикатын государственнай гербэтэ хас сыллаахха ылыллыбытай? Тохтоон, бопуруоһу барытын ыйыппытым кэннэ бидде унаҕат сеп илигитин. Саха Республикатын государственнай гербэтэ хас сыллаахха ылыллыбытай? Ырбалтыс декабрь, тыҥча тоҕостооһун икки. Саамай сөп. Иккис команда хайдаҕара мэлтаан хааллыбыт уунан иһин. Сөп. Тохсус вопрос. Саха өйдөөн истиҥ уонна биирдэ унаҕыт. Сөп. Саха норуотун национальнай геройа. бастыы ханан жара үскэ лаавын биир охлопков да сыыха самый чап так онус вопрос үс улахан хочолор ааттарын ааттатала үс улахан хочолор иккис команда Хочо. Туймаада хочото, Аңсели хочото. Bir ханны? Үс бар. Үс бар, аха. Эркээйи да. Самый сөп, аха. Он берес вопрос. Саха сирин самый үрдүк точкатын аатын атта. Ханна команданы? Мишер? Бир. Победа ден туга хребетка барда. Э, черская хребетка бар победа ден туга.

Точно. Точно. Сибиддаталара. Күлүмнүүр, Барахов, Айонускай уонна Анибадис Сафронов. Алампа. Самый сөп. 14 вопрос. Сап, саха сириттейін өскө туох килбитэй? Иккис команда. Ньургун Боотур олоҥхото. Һин чугаһыттан. Эй, эпос. Олоҥхо. Онна? Били туох буолбута дии. Героический эпос. Ньургун Боотур олоҥхото. Икки бар. А, уонна ыһых. Оһох. Оһох. Маман. Чаа, бастыгы хаманда Саха сириттен ЮНЕСКО туох киирбитэй? Этэбин да, Ленские столбы. Самый сөп. Олоҥхо уонна Ленские столбы киирбитэ. Аха. Чара бастыгы этап түмүктэннэ. Иккис этап боллагана 1 мүнүүт иһигэр. өс хоһоону ситэр диэн. Мен эһиэхэ этэбин, ону эһиги быһаарсан баран сурун оқытын да сеп, сурунум оқытын да сеп. Тутатына билер болахатын эппеттиэхатын сеп. Уунан баран сразу. Ага, уунан баран сразу. Угу, ким бастык ууммут сеп. Белемгет дойду туохтаагара алаас ат Чакис команда. Дойду сурахтаах алаас ааттаах. Самый сөп. Иккис вопрос. Киһи тыла сэттээх, киһи тыла Киһи тыла ох. Ох. Жара? Соох. Сүмэһиннээх. Самый сөп. Үһүс вопрос. Норуот күүһэ көмүөр киэһэ саат төрдөс төрөөбүт дойду туохтааҕара бар дьон сыанабыллаах ханна хамаандунна мишер биир биир чаккис команда белем төрөөбүт дойду туохтааҕара бар дьон сыанабыллаах Bir, iki, эппеттиибит да эпеттең төрөөбүт дойду сурахтаах сыыһа сыыһа бир эһэ бэлэмҥит эппиэккитигэр төрөөбүт дойду остуоруйалаах соох сыыһа так Ким да таайбата төрөөбүт дойду ахтылҕаннаах бор дьон сыанабыллаах. Бэһис Үчүгэй майгың Жара Этиң Кынатым Көтөр кынатың Самый сэр Алтыс Үтүө тыл Ханна командунна? Иккис. Үтүө тыл үгэһин диэн тулара. Bir, iki, üç, dört, beş. Бастыы команда. Үтүө тыл үтүө үгэс. Сыыһа. Үтүө тыл туох буоларый? Чэрэ. Биэскэ лааҕыбын биир. Үгэс буолар диэн да. Соох. Тохтоотубут. Үтүө тыл дьол буолар. Сэп. Сэттис. Ырыа курдук ыпсар, тойук курдук. Ханна хаманданы? Иккис хаманда. Туой. Туох? Туой да. Тупсар той. Ырыа курдук, ыпсар тойук курдук. Тупсар. Саамай сөп, аха. Иккис хамаанда. Ахсыс. Эдэртэн эйэтин кырдьаҕастан ханна хамаанданый? Сүбэтин. Самый сөп. Тохсус. Тыл туга суоҕуй? Ханна команда? Жара? Сүһүөҕэ суох. Сөп. Булаах унаат ол кентен билде саңарат. Онус вопрос. Суруллубут хаябаты. Самый сөп. Угу. Киһи күннээх Саамай сапох ууран баран биирдэ петтигит сап хаһыты олорбоккот. Эппеттең диэтахпына биирдэ петтигит. Так. Он иккис өс хоһооно

Бүттэ. Саҥа дорҕоонноох өс хоһооно киэргэллээх. Аһаат, уон төрдүс. Сүрэх баҕарбытын ханна хамаанда, бастыҥ хамаанда? Сүһүөх Уйбат. Сүбэгэ айар, сүбэгэ айар. Кырдьык, тохтоон, эппекер эрэллээхин саамай сөп. Суол доҕору таптыыр айан Аргыһы Самый сөп. Э, бар дьон тыла ох сана бар дьон тыла ох санаата тугуй? Ох. Bir, iki, Үс, эппиэт миэхэ уһах миигин көрүмэ. Биир, отто үчүгэйдик этиһэтибин. Бар, бар дьон тыла ох, санаата тугуй? Биир. Бес кэрэ билбэппин, бестен дааршы билэбин сеп, бес секундере беребин. Биир, Икки. Үс. Эмиэн наама сыыһа. Чара. Чекытаатын кис команда. Хаалан иһэҕит. Чэ, беске лааҕыбын уонна тохтотабын. Биир, Чэ, бүтэһик эппит. Кынат. Тоҕо бынныгыны сыыһа. Бор дьон тыла ох санаата батас диэн. Сөп. Дьахтар таҥаһынан сылгы. Ханна хаманданы? Бастыгы хаманда, ха? Сиэлинэн. Тугунан? Сиэлинэн. Сыыһа. Сиэлинэн диэри гыммыт оттон. Ким ким диэти? Биир. Дьахтар таҥаһынан сылгы. Дьүһүнүнэн. Оох, сыыһа бастыгы хаманда. Симэҕинэн. Тут. Симэҕинэн. Сыыһа. Кымыһынан да. Сыыһа, уох. Эссе биирдэ дьахтар таҥаһынан сылгы тугунан Сиэдэринэн Оох Чэ биэскэ лааҕабын Bir iki Үс сылгы сыатынан Туох читиҥ эссе биирдэ сыатынан Самый сөп аха Чамана бас билэрги полосап Истин Истиҥ онт кэнтим биирдэ уунаҕыт уонна саҥараҕыт. Икки куобаҕы тэҥҥэ эккирэтимэ кэннэриттэн Матыҥ. Саамай сөп. Даагытыс тыаһа э, көтөр өҥүнэн киһи ханна хамаанда гунна? Өйүнэн. Саамай сөп. Угу.

Көбүөхтүүрүҥ аанньа күөх туох эрэ киһи Сүрэҕэ уох киһи да Оох Көбүөхтүүрүҥ аанньа күөх Биир Чэ Көбүөхтүүрүн аанньа күөх көппө да Уох Эппитиҥ дии Чэ, биэскэ лааҕабын биир, бүтэһик эппиэт. Биир, икки, үс, Күөх ньылба. сыыһа. Көбүөхтүүрүҥ аанньа күөх киһиргэс диэн. Маны эмиэ билэҕит. Бопуруоһу истэҕит, ол кэнтэн биирдэ унаҕыт. Отонноотоххо ханна команданы? Иккис. Оңоойук туолар. Саамай сөп. Суол сурахтаах тохтоон истиҥ. Суол сурахтаах аартык жара туохтаах? Алгыстаах. Хоох сыһам. Ааттаах Хаттан билэҕиниин барытын саамай сөп. Жара сүгэ түһэр дылы дүлүҥ ханна хаманда унна иккис хаманда сынньанар сынньанар саамай сөп маны эмиэ билэҕит эп Атас туһугар атах ханна команданы? Атах тостор. Самый сөп. Билигин бары команда бара хараккатын симеңара. Сөп, бара хараккатын симәгет. Ким да кими көрбөт. Саха болан сандар киһи болан. Уһу. Бастыга команда. Килбей. Саамай сөп. Сәп Дүлүҥ анныгар туох киирбэтий? Уу киирбэт. Саамай сөп. Уһу. Кэбирэх мастан туох арахпатый? кэбирэх мастан туох араарахпат биир икки үс кэдирэх туох кэдир туох суох сыа чэ биэскэ лааҕын биир икки чэрэ кэҕэ Хайдах оннук буолуо? Уох, сыаха. Чара бүтэһик эппэт. Иккис хамаанда кытаатыҥ. Кэбирэх мастан эмэх. Уох. Ча биэскэ лааҕын да. Тохто биэскэ лааҕабын tokkуйдаан үчүгэйдик бүтэһик эппекит бу. Bir, iki, üç, dört, Биэс. Бүттэ. Кэбирэх мастан үөн арахпат диэн. Сөп. көмүс харчы күүстээх, эттээх ат туохтааҕый? О, билэр буоллахытына ууну. Көмүс харчы күүстээх, эттээх ат

Бүтэһик өс хоһоон. Сөп. Эппит тыллааҕар хайаабата ордугуй? Чөрө? Иккис хаманда. Эрэннэрбэтэх ордук да. Оо, тэһин чугаһыттың. Эрэнмэтэх ордук. Эппэтэх ордук. Самый сөп. Чара ким кыайан иһэрэ була дьаһаныгытый? А? Тэҥ дьаһаныгытта? Сөп. Билигин үһүс этаппытыгар киирэбит сөп. Мин эһиэхэ Биир тылы биэрэбин, уһун тылы. Ол тылтан буоллаҕына эһиги элбэх тылы таһараҕыт. Уһу. Сөп. Биир тылтан ким элбэх тылы таһаарбыт киһи ол кыайар. Истиҥ. Сурунуҥ. Вакцинацияламматахтарынааҕар диэн тыл. Букваларгытын сөпкө суруйуҥ. то это касается суруйдахытына вакцинацияламматахтарынааҕар эһи таайар бириэмэҕитигэр сөп бүгүҥҥү биэриибитин киэргэтэ кэллэ яна седалищева

Ча, бастыгы хамаандаттан биир тылтан элбэх тылы таһары диэҥэ сөп. Вакцинацияламматахтарын ааҕар диэн тылтан ким элбэх тылы таһаарар эбит. Бастыгы хамаандаттан саҕалыыбыт сөп. Бартан аҕаҕын Бартан аҕаҕын. Мин манна көрөн турам. Ча. Саҕалаатым диэ. Вакцина. Аҕа. Бытааннык этэрэ аһа вакцина. Аҕа. Наация, ырыа, ардах, атах, таммах, амма, алаҕар, алаа, кылар, ама, наар, алар. Махтал, наара, тараах, ат, ынах, арҕаа, ахта, тохта, лаах, лыах, сыл, туох дии бу? Рама, ааччыйа, вахта, амма, кыра, ахтар, хата, талия, ааҕар, ыл, саҕах, матар, матарар, хара, хараҥа, тарт, рация, маама, мал, аҕал, ыаллаах, аҕыс, маллаах. Сөп. Уһу. Аҕалар абынна. Ол кулашаккын. Э, лискин. Уһу. Вакцина Амма Атах Таммах

таайыахтааххыт. Бастакы хамаанда бу гиэрбэ диэн көрдөрүөм. Эһаа билбэтаҕына эһэм. Аха, сөп. Чар бөлөмүнүт бастакы хамаанда. Чара. Эһэппиттигит, аха. Амма. Саамай сөп. Угу. Билигин иккис хамаандаҕа. Халыма да? Эн чугаһаттың аһа. Ханнык Халыманый? Среднеколымскай да? Сыыһа? Э, үөһэ Халыма. Эһэ билэҕит? Үөһэ Халыма. Хоох. Орто Халыма. Отто мааран эппитиҥ дии, хоох. Аа, то среднеколымскай бутах аллара үөһэ Халыма. Отто Халыма э. Ча, дальше барабыт.

Бу иккис хамаандаҕа бэлэмҥит да Өлөөн да. Суох. Чэ, биттэн. Мума. Суох, дальше барабыт. Билигин бастыгы хамаанда эппиэттиир. Угу. Вчера Мирный. Самый сөп мирный. Билген иккис командага. Иккис команда. Иккис команда. Эжигенде. Сыха бастыгы команда. Кебеи. Сыха дальше барабыт. Чара бастакы хамаанда бастакы хамаанда Оленек Соох иккис хамаанда Чара Мома Сыыһа дальше барабыт Иккис хамаанда

Чара, иккис хамаанда. Биир. Икки. Анаабыр. Аха, сөп. Самый сөп. Так, э, билигин бастыгы хамаандаға.

Соох. Билигин бастыгы команда петир. Бастыгы команда. Чара? Мома. Сыха. Иккис команда. Өймөкөөн да. Сыыһа. Билигин иккис хамандаҕа хартыынаны. Чара? Иккис хаманда?

Хайа? Булуҥ улууһада. Саамай сөп. Аха, билигин иккис хамандаға. Иккис хаманда. Муома. Саамай сөп, аһа. Дьэ, Муомаҕыт кэллэ. Так, билигин э, бастакы хамаандаҕа. Жара? Горнай. Самый сөп. Сөп. Э, төрдүс этап буоллаҕына бүттэ. Бэһис этап, бүтэһик этап. Сөп? Сэрэгим кыайан иһэрэ болуой? Сөп. Бонньону ким билэрий? Маннык Ча командаттан биирдии киһи бэйэ баһаарсаҕыт. Мэрия хайыыта Чара Бэлиэтигэр киирдэ аха кыйа Эн? Уһу Чара Билигин эһэн ньур бириэмэҕитигэр жюри түмүгү таһаарыаҕа сөп иккис команда Горилах таҕыста долгуйан эрэбин хайдаҕара сөп дара ким кайбыта була диигитий чара бүгүҥҥү онньуубут муҥутуур кыайылааҕынан буоллулар Мичаар хамаанда. Сап. Эһиэхэ буллаҕына мин баалгытын этэбин. Мичаар хамаанда хүр балта баалынан кайда сап. Эһиэне болла сүрбэ икки. Сап. Эҕэрдэлэһэбит. Чара. Туругур интеллектуальнай һэп күрэх сертификатын туттарабыт Хатыҥчаан хамандатыгар. Айыллаан сынньалаң киинин аатыттан сөп ити истиҥ эҕэрдэ. Уонна буллаҕына бастакы хамаандаҕа Мишар хамаандаҕа эми ити-истиҥ эҕэрдэ айыллаан сынньалаҥ киин аатыттан бэлэхпит. Саха сиригэр орой Айқал! Орой! Айқал! Орой! Айқал! Айқал! Айқал!